миһербан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Бөтендөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең дини-иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу галәйкүм, газиз милләт! Үзегезгә мәгълүм, Гадәттән тыш вакыйгалар эчендә яшибез. Ватаныбызның төрле атрафларыннан хәтәр җилләр исеп торалар. Таҗ вирусы афәте безнең дөньябызны, күңелләребезне тынгысыз хәлгә китерде. Мин олуг халкыбызга сабырлык, түземлек теләп догалар кылмактамын. Хөрмәтле тамашачылар! Хәбәрегез булсын ки, 27 нче март, җомга көнендә олуг халкыбызның шөһрәтле улы, халык шагыйребез, Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләге лауреаты Роберт Миңнуллин яман шеш авырыннан, авыруыннан соң җан тәслим итте. Әйе, Роберт Миңнуллин, мөбарәк исеме милләтнең яшел байракларына алтын укалар белән язылды. Ул үз дәверенең иҗтимагый, сәяси мәсьәләләрен иҗадында күтәреп чыккан сүз остасы, әдип, халык шагыйребез, милли мәгарифебез өчен, Гайрәтле көрәшче сыйфатында бөтен инсаният дөньясы өчен биниһая кадерледер. Нәкъ шагыйрь үзе әйткәнчә, инсан, бер яшел яфрактыр. Өзелеп төшәчәк урыны кара туфрактыр, дип язган иде. Роберт Миңнуллин, ул бәхетле, ул бәхтияр кеше. Ул үз гомерендә үз халкының хөрмәтен, кадер-шәрифен тоеп яшәде. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән Роберт Миңнуллиннан Агачның яфрагы ялкынның Җылысы, җаныбыздан рухыбызны аеру мөмкин булмаган кебек, без дә аның рухы белән гомеребезне дәвам итәчәкбез. Бөтен әһле ислам җәмәгатебез исеменнән Роберт Миңнуллинның рухына әл-Фатиха дип догалар кылмактабыз. Мәрхүм, сөекле пәйгамбәребезнең шәфәгатендә булып, пәйгамбәребез белән тарафдар булсын дип догалар кылмактабыз. Калә Аллаһу тәгалә, Куллу нәфсин зәикәту мәүт, Бу дөньяда һәр җан иясе үлем ачысын татыячактыр. Ә хәзер игътибарыгызга 1919 нчы елда Роберт Миңнуллин белән алынган әңгәмәне тәкъдим итәбез.

Әхлагы булмаган милләтнең мәдәнияте дә булмас, дигән олуг галимебезнең фикере, әлбәттә, мөкатдәс. Сез менә татар профессиональ әдәбиятының белгече, йолдызы буларак, Риза Фәхретдиннең бу фикерләрен шушы заманда ничек фикерлисез? Әлбәттә, бөек галимебезнең бу фикерен һичшиксез хуплыйм. Ул бик дөрес әйткән. Заманан сынагана күрә түгел, ә гомумән, нинди генә заманда Нинди генә җәмгыятьтә яшәсәк тә, ул әхлак, милли әхлак, ул яшәешебезнең нигезе булырга тиеш. Әлбәттә, без төрле чорларда яшәдек. Менә без сезнең белән совет чоры балалары. Аның үзенең плюслары, минуслары бар иде. Тәрбия ягыннан, әхлак, мәгариф ягыннан. Әлбәттә, дин ягыннан инде ул бөтенләй кире. тәэсир иткән чаклар да булды. Ләкин без, совет балалары, аны бик сизмәдек. Гәрчә дин дәүләттән аерылган булса да, дин хупланмаса да, безнең өйләребездә, безнең әби-бабаларыбызда алардан безгә күчкән менә шушы иман, Иман нуры безнең күбебездә сакланды дип әйтәсем килә. Ул һичшиксез шулай булды. Әгәр дә менә дөньялар үзгәргәч, совет чоры беткәч, яңа формациягә күчкәч, без инде дингә килгәнбез икән, өлкән буын гына түгел, яшьләр дә, димәк, совет чорында да безнең күңелләребездә, җаннарыбызда иман нуры булган дигән сүз. Ә ул милли рух белән турыдан-туры бәйләнгән әйбер. Менә сез бик фәһемле итеп заманны, чорларны фикердән кичердегез. Менә әһле-ислам галимнәребез заманны, чорны яманламагыз. Заман телгә килсә, хурланырсыз, дигән. Менә бу төшенчә Әдипләр әдәбиятыбыз белгечләре күзлегеннән ничек фикерләнә? Безнең дә язучыларыбыз, шагыйрьләребез төрле. Менә шушы туксанынчы елларда совет чорын сүгеп, тиргәп, каргап килүче язучылар да булды. Ләкин мин күңелем белән нәкъ шул чорда үскән, туган, тәрбия алган кеше буларак, минем телем әйләнмәде шул чорны сүгәргә. Әлбәттә, тәнкыйть сүзләре дә булгандыр, аларның плюсларын да табарга тырыштык, минусларын да табарга тырыштык. Менә мин гап-гади бер авыл малае. Минем әнием әткәй мәрхүм булгач, партия сафларына керде. Биш бала белән коммунист булды. Ләкин ул шул кадәр чын коммунист иде, бирелеп, күңеле белән, ә коммунист ул аңлый иде гаделлек өчен көрәшүчеләр дип. Менә әнкәйнең күңелендә, тәрбиясендә, безгә биргән тәрбиясендә гаделлек рухы сакланып калды. Менә мин әнкәйне шул хәтле хөрмәт итәм шул чор өчен. Ләкин аның телендә Алла дигән сүз еш кабатланды. Коммунист булса да. Ә ул бик күп коммунистлар да шулай, дөресен генә әйткәндә. Андыйлар бик күп иде. Шуңа күрә менә ул чор ниндидер бер күчеш чорына, шушы чорга күчеш чоры булган иде. Нишлисең, җәмгыять, ул гади кешеләр, Ның фәрманыннан, теләгеннән генә тормый җәмгыятьтәге үзгәрешләр. Ул без шул үзгәрешләрдә яшәргә мәҗбүрбез. Һәм азмы-күпме яраклашырга да мәҗбүрбез. Яраклашмый булмый, гел җәмгыять белән ызгыш-талаш белән яшәп булмый бит. Кешенең күңелендә тынычлык, иминлек, урысча әйтсәк, комфорт булырга тиеш. Шул вакытта гына кеше үзен бәхетле итә, бәхетле итеп хис итә. Әгәр шул булмаса, ул гомер буе ниндидер бер эчке бер киеренкелек белән, эчке бер ризасызлык белән яшәргә мәҗбүр була. Ә ул алай булырга тиеш түгел. Тормыш ул теге кыл бишне, димәк, укы бишне, бетер эшне генә түгел. Әлбәттә. Менә мөкатдәс китабыбыз Коръәндә мондый фикерләр ята. Син иманыңнан булган гамәлләреңне күрсәт. Ә менә мин гамәлләремә күрә иманыңның көчен әйтермен дигән. Бу бер аят, күрәсез. Тагы да шундый хадис шәрифләр дә бар. Бер Гыйбадәт кылмаган яки намаз укымаган, димәк, мул куллы кеше, юмарт кеше, оҗмахка якынрак икән, гыйбадәт кылып та бик саран булган кешедән. Менә шушы хакыйкатьләр безнең милли әдәбиятыбездә ничек гәүдәләнә?

Татар тормышын ихлас, җентекләп, бөртекләп укучыга җиткерә торган язучыбыз. Менә аның теле матур диләр. Ул матур дигән сүз бернәрсәне дә аңлатмый. Ул чын мәгънәсендә бөек тел. Татарыбызның бөек телен укучыларыбызга җиткергән. Ул телдә менә халыкның бөтен тарихы, Бөтен эчке кичерешләре, бөтен газаплары, шатлыклары, бәхетләре, кайгылары шул телгә сыйган. Телнең көчен Әмирхан абый шул кадәр төгәл һәм тулысынча бирә, аны укып, менә ләззәтләнү генә ул шулай ук төгәл әйтелгән сүз түгел, ләззәт кенә түгел, ә менә шушы татар тормышына, татарлыкка, Якынаю дип аңлыйм мин. Менә Әмирхан аганың яшәү рәвеше, аның иҗатындагы конфликтлар, сюжетлар нәкъ менә шул иманга кайтып кала, дөрес яшәүгә, кешенең, кешелекнең, әйтик, мөселман халкының кыйммәтләрен яктырта. Ничек каршылыкка килә яхшылык белән яманлык? Менә шушылар нәкъ менә син сораган сорауларга җавап бирә дип уйлыйм мин менә. Менә сезнең
йөрәгегездән вулкан булып, саф чишмә булып ургылган сүзләрегез, шигырьләрегез бар. Бүген тамашачыларыбыз, әлбәттә, җаныгыз Сезнең сүзләрегез менә шуларны безгә, милләткә бу кичәдә ирештерсәгез иде, ишеттерсәгез иде. Һичшиксез берничәсен укырмын. Аңынчы бер-ике сүз әйтәсем килә. Менә мин шагыйрь. Мин үземне, әлбәттә, лирик шагыйрь дип исәплим. Лирик шагыйрь дигән сүз, ул күңел шагыйре. күңел шигырьләре. Мин, әлбәттә, балалар шагыйре. Балаларда да менә шушы иман нуры тәрбияләү, дөрес тәрбияләү, гаделлек хисләре, балалар дөньясы бар. Менә мин соңгы вакытта бер бер ел, ике ел Инстаграмда утырам. Һәм үземне Бөтенебез дә беләбез, бик укыйбыз, карыйбыз. Менә мин яңа шигырьләремне шунда куеп барам. Менә шушы инстаграмга кергәч, минем дөньям үзгәрде. Мин табигатькә бөтенләй икенче күз белән карый башладым. Кешеләргә мөнәсәбәттә, кешеләр белән аралашканда, табигать белән кешенең Үзара мөнәсәбәте, матурлыкны күрә белергә тырышу. Менә без инде гадәттә әйтәбез бит, Ну, көн болытлы, ямьсез, кояш юк, яңгыр, буран. Ә аларда шулкадәр матурлык, гүзәллек, тормышның бөтен ташып торган мизгелләре менә шушында. Ул кояшны әйтмим дә инде. Мин, мәсәлән, бүген кояш турында төнлә бер шигырь яздым, чөнки Уфадан Уфага Казаннан килгәндә кояш белән ярышып килдек. Шул хәтле якын кояш, рәттән генә. Менә шул турыда бер шигырь яздым. Минем күңелемдә булды шундый образ. Мин инде каләмемне кояшка манып шушы шигыремне язам дип инде. Үзем ашады ул. Менә шушы Инстаграм дигәннән укучы белән аралашырга кирәк бит. Менә китап бар. кәгазь китап. Ул китапны шагыйрь ике-өч елга бер чыгарырга мөмкин. Син шигырь язасың, өстәлгә куясың. Аны берәр газетә, журналга бирергә мөмкин. Ике-өч айдан соң, ярты елдан соң, берәр елдан соң чыгарга мөмкин. Ә китаплар инде дүрт-биш елдан соң чыгарга мөмкин. Ләкин шагыйрьгә стимул кирәк. Көч өстәп торырга кирәк. Менә мин шигыремне язып бетерәм. Элеп куям 5 минуттан. 10 минуттан миңа сүзләр килә башлый. Кемдер ошата, кемдер гаебен дә табарга мөмкин, ләкин укыйлар. Иң мөһиме, синең язганыңны укучы укый. Укучыга барып җитә синең хисләрең. Ә инде шигырь бер язылгач, Ул синеке түгел, ул укучыныкы, ул халыкныкы, милләтнеке. Ә тагын язарга кирәк. Укучы, ә минем инде укучыларым 30 меңгә якын. Алар миннән шигырь көтә. Мин җаваплы кеше буларак, аларның көткәнен беләм һәм мин язарга мәҗбүр булам, хәтта Кәефем булмаса да, вакытым булмаса да, башка әйберләр белән шөгыльләнсәм дә, ләкин теләсәң, вакыт табарга була. Теләсәң, шигырь языла, һичшиксез. Шуңа күрә инде менә минем укучылар белән аралашуым укучыга гына кирәкми, минем үземә дә кирәк. Шагыйрьгә элемтә кирәк. Менә Без инде совет чорында бик рәхәт заманда яшәдек. Укучыларыбыз күп, китапларыбызның тиражлары зур, укыйлар, очрашуларга барасың, яраталар, рәхәт. Ә менә соңгы берничә дистә елда китаплар укылмый. Тиражлары 1500, гомумән, ике арада өзеклек килеп чыга башлады. Мин моны бик авыр кичердем. Бик авыр кичердем, чөнки Мин бит укучы өчен язам. Ә укучың булмагач, син кемгә кирәк? Роберт Мөгаллимович, ә шулай да бит заман галимнәре мондый фикерне гәүдәләндерергә тырышалар. Китап укучылар, һичшиксез, телевизор карап утыручылар өстеннән җитәкчелек итәчәкләр, диләр. Бу. Бу фикерне сез ничек куәтлисез? Әлбәттә инде, без ниндидер бер, әйттем бит инде, күчеш чорында яшибез. Болгавыр, ыгы-зыгылы, шау-шулы, ниндидер аңлашылып бетмәгән чорда яшибез. Ну, менә заман техникасы килеп керде. Аны кая куясың? Ул бит килеп керде. Менә хәзер без балаларны телефоннан аерырга дибез, инде җитди кыяфәт чыгарып, балаларны телефоннан аерып булмый хәзер. Олыларны да аерып булмый. Бөтен галәм шушы телефон эчендә. Әйбәте дә бар анда, начары да бар. Күңелеңә кирәк әйберләр дә, информацияләр дә, бөтенесе анда бар. Эзләп табарга гына кирәк. Әйбәтен эзләп табарга кирәк. Үзеңә нәрсә кирәк, шуны эзләп табарга кирәк. Ә шагыйрьгә нәрсә кирәк? Анда бөтенесе дә бар. Иң мөһиме анда, бу телефонда шагыйрь Роберт Миңнуллин шигырьләре бар. Бу бик зур казаныш дип уйлыйм мин. Әгәр заманның шушы техникасын үзебезгә файдаланырга кирәк. Үзем өчен генә түгел, милләт файдаланырга тиеш шушыннан. Шушы яңалыктан. Артка калмаска кирәк. Менә татарның бик нее бар, Артта калмаска тиеш татар башкалардан, заманнан һәм үзеннән-үзе артта калмаска тиеш татар. Ә ул бик куркыныч әйбер, ул бит әле 20 елдан нәрсә буласын без белмибез. Әгәр шушы чорны шушы чорга күнсәң, шушы чорча яшәсәң, алда 20 елдан соң да яшәргә җиңелрәк була. Ә менә без Бу чорда бернәрсә дә эшләми, ну, без телефонга калдык инде дип курт кушырып утырсаң, алда тагын да кыенрак булачак. Мин инде заманча итеп телефондагы шигырьләремне укырмын беренчәне ярыйм. Мине аптырату җиңел түгел. Күп әйбергә хәзер шаккатмыйм. Әллә нинди мөгъҗизаларга да гаҗәпләнмим, тел дә шартлатмыйм. Минем күңел үзе бер мөгъҗиза. Минем дөньям үзе бер тылсым. Алар барда могҗизаларың һәм тылсымларың бер читтә торсын. Аптырамыйм төрле наноларга, аптырамыйм төрле фоннарга. Аптырамыйм смарт Аптырамыйм смартфоннарга мин, айфоннарга, телефоннарга. Мин аптырыйм кояш баеганга, Гаҗәпләнәм таңнар атканга. Аптыраплар карап торам елда Сабан туйда чапкан атларга. Сокландыра мине бал кортлары, Кырмыскалар, башка бөҗәкләр, Күбәләкләр, кошлар, гөлчәчәкләр, Табигатьтәге шул бизәкләр. Аптырамыйм гомер буе миннән Ни өчендер көнләшкәннәргә. Аптырамыйм гел астыртын гына минем белән көрәшкәннәргә. Аптырамыйм ялагайларга мин, аптырамыйм сатлык җаннарга. Аптырыйм мин кешеләрдән күпкә акыллырак җәнлек җанварга. Аптырата Фәнис Яруллиннар, Галимҗанов Әсхәт абыйлар, Чөнки алар берәр генә данә. Тарихта да бик аз андыйлар. Бурлар дөньясында бер тапкыр да урлашмаганнарга аптырыйм. Ялган дөньясында бер тапкыр да алдашмаганнарга аптырыйм. Мине аптырату җиңел түгел. Әйе, әйе, һич тә арттырмыйм. Аптырарлык чакта аптырамыйм. Йә юкка да качак.

Без, әлбәттә, бер иебезгә бикләнеп утырсак, болардан сакланыр өчен безнең ишекне бу коррупция һәм бу фетнәләр кагачак. Әлбәттә. Ә менә милли әдәбиятыбызга, мәдәниятыбызга, Нинди куркынычлар яный? Милли әдәбияткә бүгенге көндә үзешчәнлек. Менә ул сәнгатьтә дә шулай. Эстраданы мин әйтеп тә тормыйм. Зур кызганычка каршы, әдәбиятыбызда да үзешчәнлек басып ала башлады. Әдәбияткә, зур әдәбияткә, Зур шагыйрьләргә бәя бирү бетте. Мин монда объектив, гадел бәя турында. Мәсәлән, бездә тәнкыйть, бүгенге тәнкыйть юк дәрәҗәсендә. Ул дөрес түгел. Чөнки әгәр синең зур әдәбиятың бар икән, зур әдәбиятта, әлбәттә, бөек әсәрләр дә бар, уртачалар да,

Язучы, шагыйрь генә талантлы булырга тиеш түгел, укучы да талантлы булырга тиеш. Һәрбер шагыйрьнең үзенең талантлы укучысы булырга тиеш. Мин инде бөтен татарлар да шигърият яратадыр дип уйламыйм. Бөтен татарлар да шигырьне, чын зур илаһи шигъриятне аңлыйлардыр дип уйламыйм. Ләкин андыйлар күп. Аларга әйбәт продукция бирергә кирәк, шигъри продукцияне әйтәм мин. Ә бездә менә шушы халтура, ярым үзешчән китаплар, шигырьләр баскан икән, гади халык менә бу чын шигърият икән дип уйлый башлый. Аның зәвыгы бозыла. Аның фикерләре тупаслана, менә шушы китап дәрәҗәсенә төшәргә мөмкиннәр алар. Шуңа ни өчен безнең классикларыбыз бар? Классикларыбызга әйләнеп кайтырга кирәк. Менә кайберәүләр әйтә, ну бу совет чоры язучысы, совет чоры шагыйре дип. Ә бит ул вакытта да безнең прозаиклар әйтик, шул чордагы татар тормышын язганнар. Әле еллар узар, йол, йөз елдан соң шул романнар, повестьлардан кара әле татарлар менә шулай яшәгән икән дип тарихны укырга мөмкиннәрләр. Этнографияне укырга мөмкиннәр. Тел гыйлемен менә шушы китаплардан укырга тиешләр. Ә инде ниндидер социалистик реализм булган икән, ну нишлисең инде, шундый метод булган, зыян юк, ләкин алар реаль тормышны чагылдырганнар. Менә совет чорында шулай яшәгәннәр. Ул инде тәнкыйди караш булырга мөмкин, 50 елдан соң булсын. Хикмәт анда түгел бит. Ләкин шундый менә багана, алтын баганалар булган, прозаиклар булган. Менә аларны укучыга җиткерергә кирәк. Шул вакытта гына безнең укучыларыбыз менә шушы нәрсәнең алтынның алтын икәнен, бакырның бакыр икәнен аңларга мөмкиннәр. Роберт Галимович, Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбызга сезнең шигырьләрегез тансык. Алар чынлыкта күңелләрдән күңелләргә тәрәзә ачалар, йөрәкләрдән йөрәкләргә ишек ача торганнары бар. Сез халкыбызның яраткан улы. Чөнки яратмаслык түгел. Рәхмәт. Йөрәгегезнең саф җиреннән чыккан фазыл чишмәсе булырдай шигырьларыгызны, зинһар, бүләк итегез инде. Әлбәттә.
Минем әткәй күптән мәрхүм инде. Аңа 41 яшь иде. Менә узган ел аның тууына 100 ел тулган булыр иде. Мин 5 класста укый идем. Менә гомерем буе мин шул әткәйне сагынып яшим. Минем бик күп җырларым әнкәйгә багышланган, шигырьләрем әнкәйгә багышланган. Ә менә Әткәй турында бар минем шигырьләрем дә, җырларым да, ләкин алар күп түгел. Ну, шулай килеп чыкты инде, мин аны ныклап белмим, балачак хатирәләре генә. Менә шул аңа 100 ел тугылган көнне язылган бер шигырем бар. Син тугансың, әткәй, 100 ел элек, Утырамын уйлар эчендә. Сиңа караганда күпкә карт мин, Яшәлгәндер синең өчен дә. Мин еш кына синең хакта уйлыйм. Ул уйлардан булмый котылып. Синең белән, әткәй, бер ирләрчә сөйләшәсе килә утырып. Ә сөйләшер сүзләр күп җыелган. Мөлдерәмә алар җанымда. Түгелергә тора күңелемдә. Син генә юк минем янымда. Синнән башка узды бала чакта. Синнән башка узды яшьлек тә, Син мәңгегә балачакта калдың. Кайталмадың күпме дәшеп тә. Син истә дә, син истә дә түгел. Белмим инде ниләр әйтергә. Син яшь булып калдың күңелләрдә, Япь-яшь булып калдың хәтердә. Хыялларда калдың, сагышларда, Шигырьләремдә һәм җырымда. Син җанымда, әт, әткәй, җанымдагы Иң кадерле газиз урында. Ишетәсең микән, син юк микән, Минем сиңа ниләр әйткәнне. Җитмешемдә сагынамын сине, Кырык бердә киткән. әткәмне дигән шигырь. Җанга рәхәт, тәнгә сихәт бирүче иҗат әнә шундый булыр, кардәшләр. Менә әле күптән түгел генә язылган бер шигырем. Гыйнвар салкыннары килде, салкын керде эчемә. Балачактагы салкыннар килеп төште исемә, Искә төште дә балачак, күңелләр тулып китте. Бик рәхәт тә булып китте, кыен да булып китте. Үстек инде бала чакта бар булганнары белән. Истә калган салкыннары, кар бураннары белән. Ул салкыннар кереп калган күңелемә, хисемә калтырап куям әле дә. Төшкән саен исемә, тышта салкын, өйдә салкын, теш тешкә тими иде. Ә әнкәем, мескенкәем, нишләргә белми иде. Салкыннан аның җылысы саклады ул чагында. Бишебез дә сыя идек әнкәйнең кочагына. Балачакның салкыннары, болар бар да хак иде. Әткәй үлгән чак иде ул, ятим калган чак иде. Дигән шигырь. Икесе бер-берсен тулыландыра торган шигырь булып чыкты бу. Агыйделдән китеп барам, яшьлектән үтеп барам. Үтеп барам, яшьлегемнең йомгагын сүтеп барам. Агыйделдән агып барам. Хәйраннар калып барам, Ерагая, ерагая Яшьлегем белән арам, Агыйделдән йөзеп барам, Чак кына түзеп барам, Яшьлек белән араларны Мәңгегә өзеп барам. Шундый якты Агыйделдә, Пароход өсләрендә. Яшьлегем кала шушында. Барысы да исләремдә дигән шигырь.
Хөрмәтле вә гыйззәтле телевизор караучылар! Мөгътәбәр шәхесләребез рубрикасында бүген Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин галиҗәнаплары булды.